Okay ma. Ah, indo unogara hangu papa papa. Unogara zvangu iyo ine makumbo ari mudenga angu angatozvimbe papa. Handizi.
Eh. Ah.
Yes mwanangu. Mama I'm okay.
All right.
Mm. Oh. Mm. I'm okay. Kwenda wakudzikira kudai. Ah, mama ino kuti munhu usimbise hazvinyatsoita zvakanamama you know kuti madoctors ari kuita sei ukasimbisa icho chirungu chenyu ichi mm, mama hanti vakatendisa kuchikoreera ah. mama vanotaurisa vedu but handisi kumbofara nezvandiri kuona pauri tarisa uri kuita sei kudai uri kumarwa nei
aiwa ungati nothing kaini ndikangomariwa apa nhasi ndokomuka ndichiti nothing mama its hitrash aiwa munoziva kuti kuno ukaribha kunopisa saka iona zvayakaita iyi ndo inonzi hitrash kwete mascars awina waya kumariwa mariwa pamwe pachona panotori nemadzvanga madzvanga mahombe kutongo wairohwa pachisara pakasviba kudai so uri mutsvuku zviri kuoneka zveseka izvi
mama ndingarohwe nani hameno ka ndiri tondiudza
namapwani anombondirova kumba kwangu ndakagara zvakanaka apo eh, ndinyapera iwo ndozvinoita munhu akagara zvakanaka kudai so wakamboinga wakagara zvakanaka not now ndiri pane zvandiri kunotisa pese pandinokuona aiwo
haundiite stop sorry mama anyway ari sei tako tako ari bho wakaenda kuweekend kwateto oh that reminds me mama

Wakutoenda ipapo watotiona. Hai wasusa ende dzoka. Dzoka. Mbodzoka. Ndingambokusiya uchienda.
Mama, vauti unitaurire chokwadi. What is it? Chii chiri kuitika muupenyu hwako iwo?
Mama, ona apa uri kungofemeruka zvekuita kunge uri kuzarirwa zvemunhu ane BP kuita sei kuita kunge une zviri kutokunetsa but ukatadza kuudza ini unozoudza ani mama is nothing unozonitaura kuma next door vozofamba vachikutaura eh?
mama it's about tawanda ari kuita sei tawanda hamuna kugara zvakanaka kumba kwenyu ndiri kutozviona kwaungoti tawanda ipapapa kwese kukurohwa kwandiri kutaura kuti mari wa uchiitwa sei unoitwa kafira mberi uchinyarara
anosara akaroora umwe mukadzi akagara nomwe mukadzi iwe uchivanza zvauri kuvanza izvozvizvi
ko hautaure sei every day he beats me mama hautaure sei chinyarara hautaure sei every day aiwa zvatichaita usacheme tichaenda kana kupolisi hatisi kunomusungisa kune inonzi victim friendly unit ikokoko vanokansela unotoenda unoto iwewe unoripota but unoti haasi kusungwa musheedzwa mese mokanselwa ikokoko imba yenyu inotosera yatove right no mam then kuwomens coalition of no. zimbabwe inotibatsira futi iyoyo vanhu vechidzimai kana tichikanganiswa mudzimba mune varume aiwa uno zvaunombonditi please ukatodaro ndakutotanga kuenda indini vachakuvingai kumba kwenyu hazisi zvekusungisa munhu mama i love tawanda i love eh, my husband unomuda but waka uchikuvadzwa kuda iso hapana rudo mama ndoda kugara mumarriage yangu eh marriage yako unogara but after taita izvi zvandikutaura izvo saka zvandataura nditi wazvinzwa ndati kuwikozi nekuvictim friendly unit akawanda masangano anotibatsira even tikaenda kuministry of womens affairs kuside rekumouth camp uko unobatsirwa mama ese maorganization wenu ndinomaziva mm. even evezimbabwe women rights lawyers eh. vese ndinovaziva but mama kuti tawanda azosungwa mama i don't like that ko kungoappreciatawo zvandikutaura semwana wangu ungoita zvinhu tingoita zvinhu nguva iripo zvinoita sei hatisi kunosungisa tawanda izvi toda kuvaka imba yenyu kuivakurudza akadaro soaaaaa